Roja şêst û heştan nîşeyên ji rojnivîsa Hogir Amed ka li Siûda me mêze bikin. Ji serê şer heta roja çil û nihan me mizgeft û minara qurşûnî ya dîrokî parast. Piştî şêst û çar rojan jî êdî dêr û quleya Çingoya ya Katolîkan diparêzin. Silav û rêzên şoreşgerî. Roja heftê û pêncan piling Di roja heftê û pêncan de hew firinek di destê me de mabû. Me li vir nan lê dixist û carna jî tê de xwarin çêdikir. Hevalê ku li wê derê bûn hema hema hemû yên birîndar bûn. Ji ber çûyîn û hatina firnê zêde bû, dijmin ew der kişf kiribû. Dizanîbûn em li wê derê nan lê dixin û xwarinê çêdikin. Piştî fehmkirinê Bi hawayekî howane êrîşî firnê dikirin. Hevalan li gorî wê êrîşê parastina xwe ya firnê dikirin. Dizanîbûm firin jî her re ew ê birçîbûnê bîne bi xwe re. Ez berpirsyarê wê mevziyê bûm. Gelek cihê der û dora me hatibû rûxandin. Her ku awahiyek û kozika me tê de hebû dihat rûxandin, me jî mevziya xwe bi paş ve dikişand. Êdî cî nemabû ku em paş ve vekişin. Êdî di asta dawiyê de bû. Êdî an em ê şehîd biketana yan jî me yê firin teslîmî dijmin nekira. Dijmin bi nezanî xaniyên der û dora me rûxandin. Molozên der û dora me êdî ji me re bûbû kozikên xwezayî. Me jî di nava wan molozan de nobert digirt, kozikên xwe zexmtir dikir. Ji ber molozên pir êdî tankan nikarîbû der bi me bixista. Cihê me zêdetir asê bûbû. Me li firnê her du roja carekê torbeyeke arvan dikir nan. Me wê rojê nanê xwe lê xist. Êdî tarî ketibû erdê. Ji her mevziyekê hevalek dihat û nanê xwe li gorî hejmara xwe bi bir ana. Hemû embarên me yên kûtan û erzaqan hatibû rûxandin. Bilî nan tiştek nemabû. Hew nanê tisî hebû. Wê rojê piştî me nan belav kir, min ji hevala re got, Werin ez ê îro ji we re xwarineke entîke çêbikim. Hevalan ji ber nanê tisî dixwarin, êdî xwarin ji bîr kiribûn, hema min jî bi dest çêkirina xwarinê kir. Min tawa danî ser tûp, rûnê xwe xistê. Min hinekî rûn sor kir û min ava firinga jî avê ser, ew tev da, paşê jî sawar berra ser da û min dawiyê jî debokek turşî berra ser sawara xwe da. Min av lê zêde kir, Qasî deh panzdeh deqeya me ew li ser top hişt. Paşê danî ber hevalan. Hemû hevalan bi îşteheke mezin xwarin. Nizanim xwarin xweş bû yan em gelekî birçî bûn. Dijmin ewqas der û dora firnê bombebaran kiribû ku ji ber wan hemû kes li wir sax nemaye. Zivistan sar bû. Me nikarîbû ji xwe re Agirêk jî pêxista. Hema bi bombebarana dijmin hin jî qir û qafên malan dişewitîn. Agirên xwezayî yên şer pêketibû. Ji ber agir bi destê wan hatibû vêxistin, wan jî mudaxaleya wan deran nedikir. Wan rojana dijmin hêzên xwe yên herî hilbijare anîbûn sûrê û gelek pesnê wan didan. Wanê ku rengê kumê wan sor bû gihîştibûn sûrê, saet berî nîvro dora dehan bû. Ber bi mevziya ku hevalên reşî tê de bû hatin. Mevziya wan nêzî firnê bû. Serpêlê dijmin deriyê xaniyê hatibû rûxandin vekir û qêriya, Nerevin, ez ê bibim rûhîstînê we. Û paşê dest bi gule reşandinê kir. Hevalên reşît an jî serhildan, guleyek ku ji dengê wan hez nakin xwediyê wê çekê û dengê çekê bêdeng kiribû. Em bi dengê sîlahan gihîştin mevziyê. Hinda hevalên reşît û me jê pirsî, Ev çi dengê sîlehan bû? Wan jî ji me re got. Yekî got, Ez Ruhistîn im. Hema ez dibêjim, Ruhistîn jî wî biecî û ruhî wî girt. Em hemû keniyan. Min xwest biçim, çeka wî ji ser wî bigrim. Dema min termê wî dît, ew li dawiya hewşê bû. Lingê wî di aliyê derve bû. Hema serê wî li aliyê hewşê bû. Ez çûm û min hêdîka sîleha wî kişand. Çeka wî melezek xweş şik bû. Wê êvarî hemû tîviyan qala wî serpêlî serbazî dikir û pesnê wî yên derewîn didan. Nizanim çawa bi lehengî şer kiriye, nizanim çiqas xelat girtiye û tew ser de jî fermandarê tabûra komsoran bû. Röportajek bi hinek leşkerên wî re jî kiribûn. Wan jî ji bo tolhildana serpêlê xwe soand û qisem dê dan. Wan nizanîbûn êdî çeka wî di destê me ye. Serê sibê me dizanîbû ku ew ê erîşî ser me bikin. Ji ber wê me ciyê xwe, kozikê xwe zexmtir kir. Pir derbas nebû, dengê wan dihat û digotin, Önce sen gir. Ew li tu derbas bibe. Ê din jî digot, Hayır, önce sen gir. Ben canımı yerde bulmuşum. Na, ewil tu têkevê. Ma min canê xwe li erdê dîtiye. Paşê wek berazan, ketin hundirê hewşê. Me hema gule re şand ser wan. Hinek ji wan ket erdê, hinek jî paşpaşîko, paşve, reviyan. Piştî hewş xalî bû, me dît ku sê kumsor li erdê, pîja pîja, dirêj, ketine. Hevalan gotin, Çi bûye? Min got, Law va berazan kumsor jî guleyan derbas dikin. Em bi ser wan ve biçin. Çavê min çekê ser wan bû. Çekê wan gelek bedew bûn. Min çavê xwe reş kir û bi aliyê wan ve çûm. Ji bo sîlahên ser wan rakim. Ez çûm ser wan ji bo sîlahan rakim. Min nizanîbû ku yek ji wan birîndar e. Çawa çavê min li çavê wî ket, min pêlê tetika tivingê kir. Hema wê demê sîlaha min ku ji ser serpêlê wan rakiribû, bi min re îxanet kiribû. û qelp avêtibû. Birîndarê Kumsor pêlê tetika tivinga di destê xwe de kir û gule li min reşand. Yek li serê min, yek jî li lingê min da. Ez ketim erdê. Li erdê dirêj bûm. Hemû heval qêriyan. Ji bo alîkariya hevalên din, hemû heval jî ji der û dora min hatin, ji bo cenazeyê min rakin. Gule berra ser qesîsê min didan ji bo bê bandor bikin. Wiyê qesîsê min yê Kumsor du miriyên wan ên metroyek dûrî min e û nêzî qesîsê min e, wî wan her du mirî ji xwe re kir kozik û laşê wan kişand ser xwe. Xwe li binê wan bi cî kir û bi qêrîn alîkarî dixwest. Leşkeran digot, Komutan dayan serî qurtaracaz, Fermandarê me, ber xwe bide em ê te xelas bikin. Hema leşkerên wî newêrî bûn, serê xwe jî ji kozikan derxin. Wî ji çêrê wan dikir û digotin, Ne zeman qurtaracaksiniz! Kurê qehpeyan, hûn ê kengî min xelas bikin! û çêr didomand. Hevalên min hatin, min rakirin bi hêviyekê bigihînin revîrê. Hevalê serxwebûn me avê ser milê xwe tewa betaniya kûlmin pêçabûn. Hevalên din di kozikê de mabûn. Digotin, teqez lazim e ku ev serpêlê wan sax nefilite. Pênc şeş hevalan di kozikan de xwe baş bi cîh kir. Ji bo neyêle ku leşker were birîndarê xwe bibin. Serê xwe têxin hewşê. Hew dengê wan dihat. Leşkerekî qey çavê xwe reş kiribû, xwest were fermanderê xwe yî birîndar bibe. Hevalê ku rayiştibû çeka min xwest wî bikuje. Pêlê tetikê kir ema gule neteqiya. Hevalan fehm kir ku tivinga min qelp avêtiye û neteqiyaye. Ji ber wî min wî yê birîndar nikarîbû bikuşta. Hevalê min çar saeta xwe li ber wî birîndarî sekinandin û neyiştin ku dijmin were birîndarê xwe bibe. Di nava wan saetan de gelek leşkeran gelek caran çavê xwe reş kiriye û xwestiye ku were wî xelas bike. Hema her carê ya li ningeyê xwe ya jîn ji destê xwe birîndar bûne û ve paş ve vekşiyane. Hevalan jî gelek bombe avêtin ser wî yê birîndar gule rê direşand ji bo canê wî bigirin. Hema ji tirsa canê xwe, xwe di binê leşkerên mirî de wenda kiribû. Tiştekî lê tesîr nedikir. Gelekî ji canê xwe hez dikir. Piştî çar saetan berî ku bicehme dîsa qêriya û îcar digot, Bana sema min getirin, ji min re semayê bînin. Leşkerên wî yên li ser pişt dîwaran dê qêriyan û digotin, Qardaş bizî bira xwe bigîtme. Birayo me nehêl û neçe, neçe. Wele qardaşê wan jî çû cem qardaşê wanî dinê. Ez niha li jor li hevanê xwe temaşe dikim û bi wan re birîndar Dibim, birîndar dikim, şehîd dikevim û dikujim. Ev çîrok ji pirtûka Rojên Berxwedanê ya Sûrê ya Hesî Piyanliç û bi dengê Hesî Piyanliç hatiye xwendin. Silav û rêzên şoreşgerî. Bîst û pênc sifir heft du hezar û bîst û çar.